101 lesson 101 lesson mbedzi jeffrey u bva kha grade 10 u swika kha grade 12 mathematics and physical science vha dzi wana hafha fhethu vha tou funziwa ngaye vho phasa fhedzi vho ya vha vhala vha dovholola zwe a vha funza zwone vha phasa hafhanoni a hu no feila vha phasa nga mahala vha phasa vho funziwa nga mbedzi jeffrey vha nga mu kwama kha 071

renda nda vha tshi ṱoḓa u pfa nyimbo dza venḓa ḽi siwa renda u to fana na pfunzo phanḓa coronavirus thandululo ya na nnzhi nnzhi dzine ri nga dzi dzivha ri dzoṱhe dza fhelela ngo ḓuvha ḽi nga kovhela ndi venḓa ḽi siwa renda vha mu wana kha youtube channel yawe ya venḓa list wa u renda vha sike vha subscribe heyi vha tshi ṱoḓa u pfha kana u streama nyimbo dzawe online vha ya kha vho spotify google play dzoṱhe dzi online stores u hone ndi venḓa list wa u renda vha setsha venḓa list wa u renda ndi venḓa list wa u renda ndaa

hoyo munna ngoho muzika vha u ḓivha fhedzi ana hoyo si to be the poet hoyo munna si to be the poet ndi muthu ane a ḓivhea nga maanḓa ndi muthu ane a vhori u na lufuno u anḓana na vhathu ha to ḓiphosho fhedzi muzika u ya u bika a u kadzinga a u kadzinga sa nzi hedziḽa dzine dza pfhi dzi tshi khou ḽiwa dza ḓifha vhukuma rege ya venḓa eh, nṋe nga dzina ndi pfi rolling mudau ane a vha ene muhashi wa rege ya venḓa ndi ḓo vha ndi na vhone kha tshipiḓa tsha rege ya venḓa kana kha programme ya rege ya venḓa u bva zwino u swika u ya hoya ngauri rege ya venḓa ndi yone yo no ri alusa ndi yone ine ya vha uri i vha i khou alusa vhavenḓa u bva mathomoni u swika magumoni u swika hanefho hune riṋe ra ḓo swika hone fhedzi a thi khou ri hu ḓovha hu tshi ḓovha na hune ha vha uri i ḓo guma ngauri rege ya venḓa rege ya venḓa ndi yone yo takula ndi yone phuphu yo takulaho venḓa ḽashu nga maanḓa vhavenḓa rine ri ḓi rwa khana nga rege rege ndi yone i na mulaedza nga maanḓa heyi nyimbo ye nda vha tambela yone ya si to be the poet ana majasi i khou tou amba uri u kola vhone ahuna kolikoli vha songo kolela muthu ngeno vha sa ḓi ḓivhi vha songo kolela muthu ngeno mulenzhe wavho u bulanga nga iṅwe nḓila ndi khou tou amba uri vhone vha ḓela nda mmbete nṋe ndi lala fhasi vha songo kola ngeno vha sa ḓivhi na zwori matshelo hu na mini kana matshelo hu khou ḓa mini ngani ngauri u kola kana vhutshilo ndi vhili ḽine ḽi a kunguluwa ḽa dovha ḽa vhuya hanefhaḽa he ḽa vha ḽi hone kale, fhedzi ḽi tshi vhuya ḽi vha ḽo shanduka ḽi si tsheho nṱha ha hoyo muthu he ḽa vha ḽi nṱha hayo. Fhedzi nṋe nga rege music nga rege ya venḓa sori u amba uri rege music mara nga rege ya venḓa ndi a ḓiphina nga maanḓa ndi a dzula fhasi nda thetshelesa ngauri rege i ngudisa zwithu zwinzhi zwinzhi nga maanḓa Ndo dzula hayani vhusiku na masiari ndo dzula, ndi a kona u elekana kana u bvisela khagala zwine nṋe nda vha nazwo khanani kana mbiluni, nda zwi bvisela khagala uri reggae music ndi yone. Ndi ḓo vha ndi navho fhano kha Venḓalist F_M kha reggae ya Venḓa. Reggae ya Venḓa ndi tshiṅwe tshiteṅwa tsha vhuḓi nga maanḓa, ndi tshiṅwe tshiimiswa tshihulu nga maanḓa tshine tsha vha uri reggae. i ḓisela muthu mutakalo sometimes tshiṅwe tshifhinga sorry u amba so tshiṅwe tshifhinga rege music ndi yone ine ya ḓisa dakalo kana ya talula mafhungo a miḓini nṋe ndi tshi khou amba hafhanoni ndi muṅwali wa story ndi muṅwali wa story fhedzi zwa tshiisimani Fhedzi ndi ya zwi tama uri ndi ṅwale zwa tshone Tshivenḓa ngauri Venḓa kana Tshivenḓa ndi tshone tshi hudzaho Luvenḓa kana vhashaka lushaka lwa Tshivenḓa. Reggae music ndi wone muzika une wa vho ri ndi wavhuḓi nga maanḓa. Vha hone vho Colbert Mukwevho, vho Khakhathi, vho. burning doctor vha hone vho phesi mukwevho havhaḽa vhathu ndi vhathu vhane vha vhori na vhone vha ḓivha rege music na vhone ndi vhabiki ndi vhabvukuluke vha rege music ndi vhone vhaṅwali vha music ndi vhone vhaṅwali vha muzika muzika hoyu wa venḓa kana rege music kana rege ya venḓa ndi muṅwe muzika une wa vhori u takadza nga maanḓa hune vha nga u thetshelesa ndi a dzula fhasi nda sea ndi ndoṱhe ndi tshi khou tou zwi humbula uri eh ndo vhuya nda thetshelesa eh nyimbo ya tshivenḓa ya ene burning doctor a tshi ri a tshi ri avha me ndi ḓo vha vhudza yone musi ndi tshi humbula fhedzi havha ndi vhaṅwe vha vhanna vhane vha vhori vha ita history fhedzi nga dokotela ane avha uri ndi ene dokotela colbert mukwevho ndi ene ane a vhori ndi ene o alusa u rege rege music i nṱha nga nḓila i takadzaho

na humbula u ḓiunga murathu a mushumo wa wa bala mukomana na humbula u ḓiunga au ndi thekiniki ye ya vha i songo ri fara zwavhuḓi fhedzi na ndi khou tama u vha ṱalutshedza uri rege ya venḓa kana rege music ndi wone muzika une wa vha uri ndi wavhuḓi fhedzi tshiṅwe tshifhinga u ya lidza tshiṅwe tshifhinga u ya takadza fhedzi ndi tshi ḓo vha sia hafhanoni futhi kana ndi tshi ḓo dzhena kha tshiṅwe tshiteṅwa ndi ḓo vha ndi khou vha dzhena nga ene si to be the poet fhedzi vha ḓo ipfa na zwo ri ri mini ndi ḓo vha ṱalutshedza yone ndi ḓo i kadze nga yone yo fhelelaho ndi ḓo vha kadzingela yone

bangulani nḓevhe ndi ni vhudze thandululo ya vhukuma thandululo ya vhukuma kheyi thandululo ya vhukuma ndi u dzula fhasi namba mulomo ndi yone nḓila ya zwoṱhe mbavhalela ndi tshone tshiala i lafha mbilu yau nga lufuno hafha miṱani kha ri tou dzula fhasi ri dzule fhasi ri